Nilqakom għal din l-aħħar ġurnata li se nagħmlu flimkien. Marbuta ma' din il-mixja li qed nippruvaw nifhmu x'kien qed jippreżenta Pawlu meta ppreżenta l-kitbiet tiegħu u U kif tkellem Pawlu marbut ma' dak li ma' dak li ppreżentalna? Qed nitkellmu dwar din il-mixja, aħna l-mixja tagħna hija mill-mewt għall-qawmien. Hija mixja li hija mixja li suppost kollha kemm aħna għamilna, suppost bdejna minn hemm. Mhux għandi 61 sena u qiegħed nagħti kasa bis-serjetà forsi l-ewwel darba, imma, imma bil-maqlub. Bil-maqlub. Suppost bdejna minn hemm, u mbagħad bqajna mixjin minn hemm, u allura suppost kbirna wara li dan saret the second nature tagħna. Issa, qed nirrealizzaw u qed tindunaw bħali u qed ninduna bħalkom illi mhux hekk qed jiġri imma bil-maqlub. Li qed jiġri huwa illi dan għadna qasbiss bdejna ngħaddili hawn miegħu bis-serjetà b'mod personali f'ħajti. U allura tiġi diffiċli ħafna ngħixuha b'dan il-mod. L-ewwel ġurnata tkellimna dwar dwar il-differenza ta' bejn ġisem u ġisem li hemm f'San Pawl li għax ma tajniex każ il-Grieg u tajna każ il-Latin u l-Latin kien kollu tradott bil-kelma corpus li huwa ġisem Allura għamilna sekli nirrabjaw ma' dan ġisimna u kważi kważi nobogħdu lil dan il-ġisem għax huwa l-għadu tal-ħajja spiritwali. Naf li diġà li hemm qiegħda anke xi naqra din l-idea. Imma hija żbaljata u mhux ġejja minn San Pawl minkejja li kienet l-interpretazzjoni ta' San Pawl. Ġi minkejja li qabdu l-kwotazzjoni ta' San Pawl u interpretawha. Ilbieraħ poġġejna din ir-realtà oħra ta' din il-mixja tagħna bejn ehm, l-ispirtu li fejn jrid joħodna u l-bidla fejn trid issir u l-mewta fejn trid issir ukoll. Illum se nidħlu u ħanagħmlu konklużjoni ma' min ma kienx hawn għax qed nara xi nies li ġew illum l-ewwel darba, xi konklużjoni li tiġi l-qofol ta' dak li Pawlu ried jippreżenta b'mod qawwi ħafna u ċar ħafna. Se nibda b'talba, hija kbira, ma rridx nagħmilha f'żewġ paġni, jekk ma tqarawhiex toqgħodx tagħtu kas, imma it-talba hija meħuta mill-ittra lir-Rumani. Għadtilkom il-bieraħ, Rasu jibsa bħali. Għatwila. Se tkun importanti, ma tifhmuha forsi aktar tard. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Romani, kapitlu 8. Jien għadni persważ li t-tbatijiet ta' issa ma għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher fina. Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-revelazzjoni ta' wlied Alla. Għax il-ħolqien, mhux il-bniedem, il-ħolqien jinsab taħt il-frugħa, mhux minn rajh, Imma minħabba Alla li xeħtu taħtha. Bit-tama li l-ħlejja huma wkoll għad ikunu meħlusa mill-jasar tat-taħsir u jiksbu l-ħelsien tal-glorja ta' wlied Alla. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu s'issa jitniegħed bl-uġigħ tal-ħlas. U mhux hu biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniegħdu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied, il-fidwa ta' ġisimna. Aħna salvi bit-tama. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun ittama, ma tkunx aktar tama. Għax kif jista' wieħed jittama ħwejjeġ li ġa jkun ra? Imma dak li qegħdin nittamaw, jekk m'aħniex narawh, qed nistennewh bis-sabar. Hekk ukoll l-Ispirtu, min-naħa tiegħu, jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna, għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss. Imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu, bit-tnegħid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla, li l-ħarsa tiegħu tinfed lill-qlub, Jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu. Bit-talb tiegħu jidħol għall-qaddisin skond ma msejħa skond il-providenza huma msejħa skond il-providenza tiegħu. F'kollox jaħdem id f'id għall-ġid tagħhom. B'xi mod tqila biex hekk tqila. B'xi mod din hija summary ftit ta' dak li għadna s'issa u se ngħid illejla, illi jgħaqqad u jiġbor kollu. Dan Pawlu Dan Pawlu jaf jirrispondi mistoqsijiet kbar, daw mistoqsijiet kbar illi jiddirja magħhom. U jekk ma jirnexxilux jew aħna ma nirnexxilniex insaqsu wkoll mistoqsijiet kbar u wassalna biex insaqsu mistoqsijiet kbar. Ġifieri jekk intom ħirġi minn hawn u ser tgħidlu tfixkilt ta' għax Xi tfisser u għax kif u għaliex meta dawk ser jkunu mistoqsijiet kbar u tajjeb li tistaqsihom, tajjeb ħafna li tistaqsihom illum. Għal din raġuni t-taħdita tal-lejla qed insejħilha, mhix oriġinali għall-aħħar ta' taħsbux li hija oriġinali imma qed insejħilha l-parabbola tal-bidla. Għaliex kollox, għal Pawlu, kollox huwa misteru ta' bidla, trasformazzjoni. Din hi l-parabbola ta' l-inżul u t-tluħ, sine wave. Il-parabbola ta' l-inżul u t-tluħ, tal-mewt u l-qawmien. Dan hu, skont Pawlu, dan hu il-misteru ta' Kristu. Il-qofol. Imma qatt ma għamulna ċar, qatt ma poġġewlna hekk ċar, għall-inqas kif fhimtu jien f'daw it-tlett ijiem. F'dan il-misteru kollox, ħa nerġa' ngħid, kollox hu użat. Kollox jista' jiġi mġedded. Kollox jista' jiġi salvat. kollox. Din hija t-tama kbira li l-qari li għadna kemm tlabna bih qiegħed jippreżentalna. M'hemmx tmiem. Dak li, ħa npoġġiha differenti, għedtilkom ilbieraħ b'mod bi kliem ieħor, ħa ngħidu hekk issa. Dak li aħna nsallbu biex neħilsu minnu, hekk ġara. Dak li aħna nsallbu biex neħilsu minnu, Alla jużah biex ilwasslu għal xi ħaġa oħra, għal xi ħaġa ikbar, għal xi ħaġa aqwa. Nirrepetiha, Dak li aħna nsallbu biex neħilsu minnu, hekk għamilnielu, għalqas hekk għamlulu dak iż-żmien, dak li aħna nsallbu biex neħilsu minnu, Alla jużah biex iwassal, iwassal xi ħaġa aħjar, xi ħaġa ikbar, xi ħaġa aqwa. Dak li aħna nippruvaw neqirdu, Alla jerġa' jagħtih il-ħajja. Jerġa' jagħmlu ġdid. Jerġa' jġeddu. Sentenzi qawwija ta' min tieqaf ftit fuqhom vera. F'din il-parabbola, L-istorja tal-bniedem hi mimlija tama. Issa ħa taraw. Kollha kollha ottimiżmu. U binti ħa tgħidli għajdix ottimiżmu hemm fil-gwerra tal-Ukranja. Raġuna, raġuna sew, ġek. X'ottimizmu hemm f'gwerra, gwerra tal-Ukranja? Ma ma nafx rispondik, naf li hekk sa jiġri, għax dejjem hekk ġara, dejjem hekk qed isir u dejjem hekk sa jibqa' jsir. Pawlu tgħallem dan għax ra dan iseħħ fi Kristu. U ifhmuha bħala regola meta taqra l-ittri ta' San Pawl. Qal San Pawl Dak kollu li seħħ fi Kristu ser iseħħ lilna wkoll. Dak kollu li ġara lil Ġesù ser iseħħ b'xi mod lilna wkoll. Xogħol Pawlu hu illi jgħaddilna dan il-mudell, dan il-pattern ta' Ġesù. Dan hu l-mudell li jgħaqqad kollox, il-mudell li joħloq kollox ġdid. B'dan il-mod Alla isalva lilna. Ħana nerġa' ngħid. B'dan il-mod, kif ħa nifhmu lejla, Alla isalva id-dinja. Alla isalva kollox. Għax flik it-talba li għamilna tal-qari li għamilna, ma jitkellimx fuq il-bniedem, jitkellem fuq il-ħolqien. U għadna 'l bogħod, għadna 'l bogħod biex nibdew nispjegaw, niddiskrivu, nifhmu u nidħlu fiha din ukoll. Kull ħaġa fl-univers qed tmut u tinxaxter. Ħarsej kollox, is-siġar, il-frott, l-annimali, aħna, min ġew qabilna u aħna li ġejjin warajna, uliedkom, li ħa tħallu wara li titilqu intom. Kollox! Kull ħaġa tmut u tirxoxta, taqa' u tqum. Kliem tqil, kliem partikolari. Dan huwa l-misteru tal-Għid. Dan huwa l-misteru tal-mewt u l-qawmien. Dan huwa l-misteru tal-mamudija. Illi suppost bdejna bih, raġunajt, suppost bdejna minnu. Ehm, Ħafna nsara le ma jafux dan. Ħa ngħidilkom ħafna nsara x'jafu. Bil-maqlub ta' dak li għadna din ta' tlett ijiem, bil-maqlub, ħafna nsara jafu li number one, li il-mudell li fehmu ma kienx il-mudell tal-mewt u l-qawmien. Anzi, kif jiġi naqra mewt, f'ħajjitna nisħtu 'l Alla. U mmorru niġu għand Alla u għand il-Madonna u nixgħalu x-xemgħa u mmorru warajha biex ineħħilna l-mewta li għaddejja minna. Hekk ħa tiġri, m'hemmx għalfejn titolbu lil Alla, m'hemmx għalfejn titlob il-Madonna. Wara l-mewta se jkun hemm il-qawmien, dejjem se jiġri. Imma aħna nibżgħu naħarbu għaliex? Għax m'għandniex dan il-pattern f'moħħna. Il-pattern li għandna f'moħħna huwa differenti. Pereżempju, il-pattern li għandna f'moħħna hu, l-mudell li għandna f'moħħna hu li, semmejt xi ftit ilbieraħ, li inti tagħmel dak li hu tajjeb dejjem, ħalli tmur il-ġenna. Imma dan mhuwiex il-mudell ta' San Pawl. Mhuwiex il-mudell ta' San Pawl. Jew il-mudell ta' San Pawl f'Ġesù mhuwiex hekk, għax Ġesù mhux hekk ġralu. L-aħbar it-tajba hija ħafna akbar minn hekk. Jew it-tieni waħda, ħafna minna jaħsbu li ser jimxu l qudiem u billi jsiru jafu dak li huwa it-talim vera, kemm insistejna inwasslu t-talim u t-talim vera, eċċetera, ħalli jkollhom it-talim korrett, it-twemmin korrett, id-duttrina u d-dommi li aħna għandna, temmen li Alla jeżisti? So what? Differenza tagħna. Eh, mela, eh? Nassigurakom li xitan ċert li Alla jeżisti. U ma xejn. Le. Jekk dan Alla ma tafdahx, inutli jeżisti. Allura, temmen li Alla jeżisti? Taf, taf, taf tiddiskrivih il-Alla? Għaddejt mill-low level tar-reliġin? Jien ġibt fajf, ma tantx mort tajjeb wis. Għax Alla ma jinteressaħ dan ta' jekk inti temminx li hu jeżisti. Santu Wistin jgħid dak li għaddi kemm għad, ix-xitan jaf b'dan, so what? So what? Allura mhux dak li jagħmel differenza. Jew inkella ah, ħafna minna nemnu li dak li jitkellem dwar dwaru Ġesu huwa li konna ħajja perfetta, viżjoni perfetta, biex meta jiġi lura jisib kollox tajjeb. Eh, Jien nemmen li meta tkun l-aħħar ġurnata xorta tkun jum ta' mewt u ħajja. Bil-progress kollu li qegħdin nagħmlu, nagħmlu progress ta', imma bil-progress kollu li qegħdin nagħmlu mhux sar naslu għal ħajja perfetta, m'aħniex sar naslu għal ħajja perfetta. Il-ħajja tagħna tiegħi ta' patri u sorijiet Kien hemm grupp ta' sorijiet li kellhom jiġu għall-eżerċizzji jew dar eżerċizzi u mardu bil-Covid. Kellu ma ġewx. Aħna, aħna, naħna għal ħajja qed isejħu l ħajja ta' reliġjuża, ħajja perfetta. Ibda minni. Kamatna l-bot. Le, kollox ser jibqa' f'dan il-mudell ta' mewt u qawmien biex naslu għaliha. Il-Vanġelu mhuwiex dwar kollox ser ikun perfett, mhuwiex dwar dak il-Vanġelu. Il-Vanġelu huwa dwar anke dak li hu qaddis. Ser jaqa' u jmut. Għax għal, għax Ġesù hekk ġralu. Jew inkella it-twemmin l-ieħor li għandna f'moħħna, li ħa jkun differenti ħafna minn dak li ħa ngħidu f'San Pawl, huwa li jiena nemmen lilli dwar il-ġustizzja u l-kundanna u l-ħtija, għaliex? Għax hemm il-ħażen. Għax u li ġabet it-tbatija u l-mewt. Ħafna minna nfittxu kontinwament f'min inwaħħlu. Ejjew naraw min hu ħażin bħalissa u nikkundannawh. Naraw minnu ħażin u nqaċċtuh. Neħelsu minnhom. Nammettu ta' ejjew nammettu li aħna nagħmluha di, eh, b'xi mod jew oħra nagħmluha di. Nagħmluha kull wieħed waħda minna. Ma nemmnux fil-misteru tal-għid, ma nemmnu fil-ġlieda eh, kontra minnu ħażin, kontra minn ħaqqu, kontra minn għandu jiġi kkundannat. Ismagħni. Int parti minn dak li hu ħażin. San Pawl hekk jara. Int parti minn dak li hu ħażin. Int parti minn dak li ħaqqu, minn dak li suppost jiġi kkastigat. Imma dan irridu nħadnuh, dan huwa misteru. Irridu nħadnuh. Mhux se nsalvuh billi Nqogħdu noħolqu għedewwa ħalli nkunu nistgħu nikkastigawhom. Ejjew ma nagħmlux dan. Il-parabbola ta' San Pawl hi din. Il-parabbola ta' San Pawl hi din li ħan nispjega. Dak li dak li r-realtà qed tieħdok fiha hi l-umiltà. U jekk tasal biex timxi f'dan il-passaġġ ta' tumilja ruħek, tixxejjen lilek innifsek, eċċetera, tgħaddi għall-glorja. Dak li kont qed nipprova nispjegalkom meta għedtilkom illi Id-dnub, ilbieraħ għedtilkom, id-dnub mhux tiegħi biss, imma tagħna lkoll. Qisni qed politikant. Id-dnub mhux tiegħi biss, imma tagħna lkoll. Dak li hu vera, tagħna lkoll. Ilkoll maqbudin f'din ir-realtà li semmejniha ċara ilbieraħ. Dan hu l-innu ta' San Pawl lill-Filippin, le? Għad li kellu n-natura ta' Alla ċċekken, eċċetera, u obda sal-mewt, insemmejniha ġiġa. Niżel, dan huwa dan huwa l-pattern, il-pattern li għamel Ġesu. Niżel, iċċekken, sar il-sir u miet. U wara dan, hemm il-qawmien. Hekk biss ser nitgħallmu l-misteru. Dan huwa l-passaġġ li għandna mill-mewt għall-qawmien. Qed ngħid dawn dan għaliex dak li qal San Pawl u San Pawl qalu għaliex Ġesù hekk għamel. Qed ngħid dan jien għax da San Pawl jgħidu u San Pawl jgħidu għax rah f'Ġesù u skont San Pawl m'hemmx mod ieħor. Mhux se tasal għax Titgħallem ħafna jew tobdi l-kmandamenti dejjem? Mhux mhux dik hi. Trid tmur fil-misteru tal-Għid. Trid tgħix din il-parabbola ta' Pawlu. Trid tmut u tkun moħbi ma' Kristu f'Alla. U meta jidher Kristu, mbagħad tkun fil-glorja miegħu. Din hija l-mixja tagħna, din hija l-mixja li qed nitkellmu dwar it-trasformazzjoni. X'inhi t-trasformazzjoni? Għal Pawlu Kristu għal Pawlu Kristu għal milja ta' kollox. Ehm, il-viżjoni. Għal Pawlu Kristu u għal viżjoni ta' ta' xiex, ta' dbatija u l-umanità fil-milja tagħha. Għal Pawlu Ġesù ġie biex jingħaqad ma' din l-umanità li għaddejja mill-istorja tagħha, ta' tbatija wkoll, hija parti mill-istorja, fil-qiegħ tagħha, fil, anzi, din l-umanità fil-bidu tagħha, fil-qiegħ tagħha u fil-qawmien tagħha li tiġi rmorata rebbieħa. Dawk it-tliet affarijiet. Ġesù huwa l-ikona ta' dan, partikolarment hemm fuq. Ġesù huwa l-ikona ta' dan. Dan huwa l-bidu, aħna ġa, aħna l-bidu, ġa ninsabu f'Alla bħala wlied. Insistejt ħafna lbieraħ fuqha. Il-qiegħ, l-umanità dgħajfa, tidher hemmhekk l-umanità dgħajfa, fuq is-salib, il-post tal-mewt. L-umiltà bla qawwa, bla powerless, bl-Ingliż qawwija, powerless, you look at him u tgħid he is powerless at that moment, fil-qiegħ nett, vojt. Imma mbagħad fir-rebħa wkoll, l-għan li huwa l-għan tal-ħajja, l-bidla, t-trasformazzjoni, is-sebħ. Ehm, Ġesù ma jidentifikax lilu nnifsu la ma' nies fil-poter, la ma' nies b'saħħithom, la ma' nies perfetti, la ma' nies aħjar mill-oħrajn. Eta. Ġesù ma jidentifikax ma' dawn. Ġesù jidentifika lilu nnifsu ma' ma' tbatija. U jekk aħna mhux ħa nagħmlu dan ukoll, aħna mhux se ngħaddu mill-mewt għall-qawmien, aħna ser nibqgħu nagħmlu dak li għamilna dejjem. Se nibqgħu nsalbu kollox u kulħadd. Jekk xejn mhu tajjeb, jekk ħadd mhu tajjeb, allura ser nibqgħu nkunu qattiela li nsallbu kollox, lilna nfusna wkoll u lil oħrajn. Meta tħaddan dal-misteru, tinħeles, hemm libertà sħiħa. U għalhekk dan Ġesù ma jidentifikax ruħu ma' affarijiet oħra, jidentifika ruħu ma' mal-umanità fl-aktar livell baxx. Jidentifika ruħu mal-umanità li hija żvujtata, umanità umiljata. Jekk tifhem dan, m'intix ħa tħares lejn dak is-salib bl-istess mod. Hekk, dak li jfisser hemmhekk. Is-salib ma jfissirx ċarċar demmu għax Alla huwa bil-għatxha d-demm għax il-ħariq il-ħrif kollha eluf ta' ħrief li kienu jinqatlu matul is-sena ma kienx biżżejjed. U mbagħad id-demm tiegħu allura qatagħlu l-għatx lil Alla u mbagħad ħafrilna. Uj, iefqu aħsbu fuq dak il-livell. Meta tħares 'l hemm qed tara Alla illi jinżel fl-umanità proprju sal-qiegħ tagħha ta' din l-umanità. Imiss l-umanità fl-iktar livell ta' umiljazzjoni u l-iktar livell baxx. Hemm, jew għal Pawlu, Ġesù jikxef min hu Alla. Mhux Alla iktar li jibgħadu 'l bogħod, Alla li tibża' minnu, jew Alla ta' tpattija, imma Alla viċin, Alla li tista' tirrelata b'mod intimu miegħu, li tista' tafdah. Taf kemm iltqajt bilqiegħda ma' nies u tkellimt ma' nies u waħda mill-affarijiet li niskopri ma' dawn in-nies illi huma nies serji u qed jieħdu bis-serjetà ħajjithom, ma jafdawhx lil Alla. M'għandhomx relazzjoni illi lil Alla tafdah. Għal Pawlu dak li ġara f'Ġesù, Alla niżel f'nofsna u niżel f'dan il-livell tagħna u issa nafu li għandna nafu min huwa Alla, issa nafu min huwa Alla, naf li Alla huwa Alla li hu viċin, Alla li jitħallat magħna. Iktar nafu issa kważi dwar Alla minħabba Ġesù Kristu milli nafu l-misteru tagħna nfusna, għax aħna misteru, eh? Ma huwa diffiċli ħafna nifhmu lilna nfusna. Issa rajna l-wiċċ ta' Alla, għax hekk isejjaħlu Ħadd Pawl, is, rajna, fl-aħħar rajna l-wiċċ ta' Alla. Issa rajna l-wiċċ ta' Alla, Alla, u m'għandniex għalfejn nibżgħu minnu iktar. M'għandniex għalfejn nibżgħu minnu. Id-DNA tal-uman ukoll jinkixef f'Ġesù, fl-umanità ta' Ġesù. Jekk jekk jiena maqda li l-nifsi u nara l-izbalji tiegħi, eċċetera, Issa li nara 'l Ġesù niżel fuq il-livell tiegħi, nista' nara s-sabiħ fija. Nista' nħossni tajjeb. Minkejja li hemm il-fallimenti u minkejja li hemm in-nuqqasijiet. Għaliex? Għax din hija parti parti mill-programm, hija parti mill-mudell, parti mis-sistema, parti mill-pattern. Li jiena rrid immur, li huwa dwar il-qawmien, il-mewt u l-qawmien. F'Ġesù qed naraw xi jfisser tkun Alla u xi jfisser tkun bniedem. Huwa għaqqad flimkien dak li aħna qatt ma stajna nagħqdu qabel, l-umanità u d-divinità. U mhux kulħadd kapaċi jagħmilha llum, elfejn sena wara ġie Ġesù. Mhux kulħadd kapaċi jgħaqqad l-umanità u d-divinità, il-bniedem u Alla. Xorta nsibuha diffiċli, le? Li nara l-umanità u d-divinità fija, ta' milanti? Jirnexxilek taqqad l-umanità u d-divinità hekk fik? Isa waħda tneħħi lill-oħra, waħda tinnega lill-oħra. Jew jiena tajjeb jew jiena ħażin, jew jiena qaddis jew jiena xitan. Ma ma nafux nagħqdu r-realtà sħiħa. Ġesù ġie fostna bi tnejn u rina li anke aħna għandna dawn it-tnejn fina. Li kieku nemmnuha din. Li kieku din il-ħaġa nemmnuha. Imma il-misteru ta' dan hu li dan kollu nftiehem li qed ngħid minħabba s-salib. Minħabba l-falliment, minħabba din l-umiltà ta' Ġesù. Ser jirnexxilna nagħrfu ż-żewġ realtajiet fina billi billi nifhmu d-djufija fina iktar milli nifhmu s-suċċessi tagħna. Aħna moħħna biex nuru s-suċċessi. Aħna moħħna biex nuru d-degrees ta' wara simna. Aħna moħħna biex nuru s-sabiħ biss. Imma jekk jien nibda naċċetta, nammetti, inħaddan il-falliment, il-waqgħat, l-umiltà tiegħi jew id-dgħufija tiegħi, imbagħad se jirnexxielna nagħmlu dan, se jirnexxielna naslu. Għalhekk hemm sentenza f'San Ġwann li ħa naqrawha nhar il-Ġimgħa, Fid-dali qagħdu kien fuq is-salib Ġesù, qagħdu jħarsu lejh. Ieqaf. Tagħmel xejn u oqgħod ħares lejh. Hemm sar teltaqa' miegħek. Hemm sar tiltaqa' fejn fejn int, propju fejn int. Iċċassa lejn din l-ikona. Ħa nispjegah mod ieħor. Mela. Qatt ma għad ikun faċli, mhux hekk? Mhux qed niddiskutu fuq affarijiet faċli. Fil-Vanġelu nsibu xi 79 darba nsibu l-kelma li deskritta għal Ġesù anke hu jużah fuq nnifsu bil il-bniedem. U San Pawl ma juża qatt vera? Qatt ma nsibuha dil-kelma dil-titlu bin il-bniedem. Ehm, Kif tittraduċiha? L-iktar mod sabiħ li tittraduċi dik il-frażi Bin il-bniedem lura biex tgħid, Ġesù huwa uman. Daqshekk biss, Ġesù huwa uman. San Pawl mhux ħa jużaha, għax għal San Pawl hija ċara. Ġesù huwa dejjem uman sħiħ għal San Pawl, ċara. Anzi huwa l-uman per eċċellenza għal San Pawl. Huwa l-uman per eċċellenza. Dak hu l-ewwel li qal qam mill-imwiet, li kollox jinsab fih, li hu l-prototip, il-the first model. Meta għamilna dal-fundatur, l-iskurtur ġie ġieb ġieb mudell żgħir, eżatt, eżatt, araħ, eżatt, hawn dwarna. Mudell żgħir ta' kif ġejja l-istatwa. U fuq dak il-mudell bena l-istatwa. Alla fuq il-mudell ta' Ġesù, dan Pawlu jħares lejh hekk, fuq il-mudell ta' Ġesù ħalaq kollox. Mhux lili u lilek biss qed nitkellem, kollox. Fuq dan il-mudell ħalaq kollox. Imma b'mod partikolari u b'mod speċjali Kristu huwa l-mudell tal-ispeċi umana. Għal San Pawl, hmm, Kristu huwa kollox fuq dak il-livell. Milja kollha tal-istorja tinsab fih u ħirġa minnu. Um, Tafuha din, forsi smajtuha kemm-il darba, l-innu tal-Kolossin. L-innu tal-Kolossin jgħid hekk, għalhekk tifhmux naqra iktar ma jiena u naqra. U x-xbieha ta' Alla, għedtilkom eh, huwa l-wiċċ ta' Alla u tal-bniedem. U x-xbieha jew l-biċċ ta' Alla u tal-ħolqien. Kolli ngħid iktar hekk. U x-xbieha ta' Alla li ma jidhirx. il-kbir fost il-ħlejjaq kollha. Għax fih kien maħluq kollox fis-sema u fl-art, tronijiet u ħakmiet, prinċipati u setgħat. Kollox bih kien maħluq, kollox għalih kien maħluq. Kollox bih u għalih kien maħluq. Hu qabel kollox u kollox fih qiegħed iżomm. Hu r-ras tal-ġisem, ġisem soma issa, eh, soma mhux sarx, soma, issa qed tifhmuni. Huwa l-ġisem tar-ras, huwa r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja. Hu l-bidu, Hu li hu l-bidu, qam, il-kbir li qam mill-imwiet, sabiex ikun hu l-ewwel f'kollox. Jkun l-ewwel hu, aħna aħna t-tieni u t-tielet u r-raba'. Imma hemmhekk ħa ngħaddu, l-istess storja. Jekk kien hemm hu qabel, aħna sa nkunu hemm wara. Dak li qed jipprova jfiehem San Pawl hawnhekk. Bih Alla għoġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu, bid-demm tiegħu mxerred fuq is-salib ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Wow! Ma, dan spjega ħafna aħjar milli spjegajt xi insista. Dal-kliem spjega ħafna aħjar minn dak li spjegajt jien s'issa. Dan hu li jemmen San Pawl. U nittama Li kull Nisrani jibda jemmen f'dan. Din hija l-viżjoni jekk. Ġesù hu l-identifikazzjoni mal-umanità fit-traġedja tagħha. Fit-traġedja imma wkoll fid-destin tagħha. Fit-traġedja imma wkoll fid-destin tagħha. Ma nafx, imma naħseb li trid tisma' dan iktar minn darba biex biex tibda tifhem x'qed nipprova ngħid. Ikun tajjeb li tarġgħu tisimgħu dak li qed ngħid darb'oħra meta qed tkun poġġuh fuq fuq online x'imkien, tajjeb. Ġesu' Ġesu' miet darba għal dejjem, ma jerġax imut, ok? Ġesu' miet darba għal dejjem. Ġesu', anza, anzi dak qed niċċelebraw dil-ġimgħa, irxoxta. U aħna sa mmutu u ser inqumu miegħu. Aħna mitlubin nagħmlu l-istess mixja tiegħu. Aħna mitlubin ngħaddu mill-istess mudell tiegħu. U ngħaddu mill-istess mudell kultant għaliex jiġulna ħafna affarijiet li jfarrkuna u nerġgħu noħorġu minnhom u jerġgħu jfarrkuna u nerġgħu noħorġu minnhom u nkunu rebbieħa. Imma rridu ngħaddu mill-istess mudell billi nagħmlu għażla li aħna mmewtu dan il-sarks, l-ewwel ġurnata, dan l-ego, din l-image falza li inti taħseb li inti taf min int. Dak irid imut ma' Kristu. Dak hu dak li jmut fil-magħmudija. Dan hu dak li jekk ma tmewtux fil-magħmudija, ser tmewtu fl-aħħar fil-mewta tiegħek vera. Dak li ma tkunx jirnexxilek tagħmel inti, Alla jgħidlek ħa ngħinek jien issa hi taf, għandek 85 sena, mela ħa neħilsek minn dak li hu falz. Ħa neħilsek minn dak. Mhux il-ġisem, please, it's not this body, it is your false image of yourself. Dak li ħa niċċelebraw din il-ġimgħa fil-mewt u l-qawmien ta' Ġesù. Allura ifqu waħdu l-ħin. Toqgħodu tkunu tkunu perfetti. Ifqu waħdu ħallu l-ħin, il-ħin, tippruvaw tkunu anġli, qaddisa, f'dan is-sens li ħafna drabi jkollna tal-Knisja. Ifqu waħlu l-ħin hemmhekk. Għalxiex, ngħidlek jien, qatt ma ħa tasal, qatt ma ħa tasal. Dan hu l-mudell u l-pattern kif tasal. Kun int. Kun int. U ħalli l-int jiżviluppa f'xi ħaġa sabiħa fi Kristu. Żviluppa. Hekk issir ħolqien ġdid, hekk isejħulu. Ħolqien, Pawlu hekk isejjaħlu, ħolqien ġdid. Dal-mudell qiegħed hawn, qiegħed hemm. Dan hu l-mudell li qiegħed hemm. Dan huwa l-pattern li sar iseħħ żgur, ħajes, sar iseħħ żgur. Se tasal għalih daqskemm tasal biex anke tħobbu. Titħobb lil Ġesù, titħobb din ir-realtà, titħobb dan il-passaġġ ta' Ġesù u jekk jirnexxilek tħobbu, iktar milli toqgħod tifhem, ingħaqad ma' Ġesù. Ibda rrelata b'mod dirett ma' Ġesù. Kun f'relazzjoni ma' Ġesù u tinduna x'differenza jagħmel meta inti tiddilja miegħu b'dan il-mod. Ibqa' ħobb u rrelata miegħu. Għall-inqas il-Lhud tawna dan, eh, tana dan il-Lhud, li u Alla huwa xi ħadd illi tista' tirrelata miegħu. Waħda mill-isbaħ affarijiet li għandna fl-iskrittura Lhudija hija din, li l-bniedem jista' jirrelata ma' Alla. Mhux xi enerġija Alla, he is not a force, mhux enerġija, imma huwa persuna, persuna li tista' toqgħod bilqiegħda, tista' tkellmu, tista' tħobbu, tista' tħallih iħobbok, tħallih jagħżlek. Tħallih ikellmek. Kollox, kollox, kollox miexi lejn il-mewt biex jiġi, biex jiġi ttrasformat. Kollox miexi lejn il-mewt biex jattrasforma ruħu. Anka l-univers. Anka x-xemx. Xi darba x-xemx ser titlef il-qawwa tagħha Iġiġanna ngħidu, għall-inqas ix-xjentisti jgħidu li r-rata li tilfet il-qawwa tagħha x-xemx kibret, ħalliha qed inħossu iktar sħana u qed id-dinja qed togħla fis-sħana, ma dik xa storja oħra. Imma x-xemx ukoll qed tmut, wara tmut ix-xemx, nassigurak li tmut id-dinja, eh. Jiġifieri hekk hekk se jiġri. Ma nafx taf, anke int u jien ser immutu. Imma dan mhuwiex tmiem. Dan hu l-misteru tal-Għid. Dan hu dak li aħna nemmnu fih. Kollox imut u jqum. Kollox. Innutaw, il-pattern kollu hemm. Il-ġurnata, l-istaġuni, is-sena, iż-żmien, ix-xahar. iċ-ċelloli kemm tliet snin? Fi tliet snin jidhirli tkun bdilt iċ-ċelloli kollha. Int dak kollu li għandek hawn ma kienx hawn tliet snin ilu. Kollox. Kollox imut u jqum. Kollox jispiċċa u jiġġedded. Kollox huwa magħmul hekk. U jekk inti tieħu sehem minn dan il-pattern, u tidħol biex tieħu sehem f'dan il-pattern, tieħu sehem u titgħammed fil-mewt ta' Kristu, tkun kapaċi, ħa nuża l-kliem li uża Ġesù, tixrob il-kalċi illi xorob Kristu. Smajtuha dik il-frażi, le? Fil-Vanġelu. Tkun kapaċi tixrob il-kalċi illi xorob Kristu, int imbagħad tagħmel parti mill-ġisem ta' Kristu. Dik li aħna nsejħulha Knisja. Hekk tagħmel parti mill-Ġisem ta' Kristu. Mhux għax tkun baby u tgħammed u tagħmel parti mill-Ġisem ta' Kristu. Fil-magħmudija hekk ngħidulhom, fit-talba li ħa nagħmel probabbli nhar is-Sibt għal daż-żewġt itfal li ħa jkollna hawnhekk, probabbli hekk ħa ngħid, hekk għax intom issa sirtu parti minn din ix-xirka. Imma ssir parti vera meta inti tgħaddi minn dan il-proċess ta' dan il-misteru tal-mewt u l-qawmien, meta inti tkun kapaċi tixrob minn dan il-kalċi ta' Kristu, hekk tagħmel parti mill-Knisja, u mhux bil-maqlub. Tista' ma tkunx parti mir-reliġjon tagħna u tkun fil-ġisem ta' Kristu. U tista' tkun ilek parti mir-reliġjon u tgħammed meta kont tlett ijiem biss jew jumejn biss għax ommok marret tiġri malajr għax twerwret u għadek ma dħaltx. Għax dak li jagħmlek parti minn dan il-ġisem huwa dan il-passaġġ. Mhux l-ilma ta' fuq rasek. Il-passaġġ li tgħaddi minnu. Ah, jekk għadek ma dħaltx fil-parabbola ta' San Pawl, għadek ma tagħmilx parti minn dak li San Pawl isejjaħlu l-ġisem ta' Kristu. Il-ġisem reali ta' Kristu. Ma nafx kontux tafu, aħna għandna żewġ termini fil-Knisja, il-ġisem ta' Kristu u l-ġisem mistiku ta' Kristu. Għall-ewwel elf sena, din vera ma ħadd għadu ma spjegalha, għall-inqas ma qrajtha mkien, kif kif inbidlet. Għall-ewwel elf sena, il-Knisja kienet tissejjaħ il aħna konna nissejħu l-Ġisem ta' Kristu. L-Ewkaristija kienet tissejjaħ il-Ġisem mistiku ta' Kristu. Għal xi raġuni m'għandix l-iċken idea għalfejn, wara l-ewwel elf sena, inbidlet bil-maqlub. U l-Ewkaristija bdiet tissejjaħ il-Ġisem ta' Kristu, jew appoġġi l-kelma Ġisem reali ta' Kristu, u l-Knisja bdiet tissejjaħ il-Ġisem mistiku ta' Kristu. Qal San Pawl, Aħna l-Ġisem ta' Kristu, mhux l-Ewkaristija. Aħna l-Ġisem ta' Kristu. Jew jekk tidħol fil-parabbola ta' Pawlu, il-parabbola tal-mewt u l-qawmien, int tagħmel parti minn Kristu. Mela, xejn ma jgħix jekk xi ħaġa ma tmutx. Biex jgħix xi ħaġa, trid tmut xi ħaġa qabilha. U dan hu veru f'kollox. Dan dak li ġara f'Ġesù ser jiġri lilek u ser jiġri lil kollox. Hu l-mudell, skont Pawlu hekk ipoġġiha, hu l-mudell, smajniha minn dik il-biċċa biss li qrajna, hu l-mudell ta' dan il-misteru hekk kbir, il-mudell tal-mewt u l-qawmien. Ma tagħmilhiex waħdek, tagħmilha miegħu. Għal Pawlu dak kollu li hu vera għal Kristu huwa vera għal kulħadd. Huwa vera għal kollox, jazzarda jgħid Pawlu. Huwa vera għal kollox. Aħna nappartjenu għal Kristu. Aħna nappartjenu, araw, araw dal kliem li juża kollox, kollha jużhom San Pawl. Ara kif ara kif aħna ħaġa waħda ma' Kristu. Aħna nappartjenu għal Kristu, aħna ta' Kristu, Aħna fi Kristu. Aħna moħbija ma' Kristu. Aħna nilbsu lil Kristu. Aħna immutu ma' Kristu. Inbagħtu ma' Kristu. Nissalbu ma' Kristu. Nindifnu ma' Kristu. Ukoll inqumu ma' Kristu. Ngħixu ma' Kristu. Aħna ta' Kristu. Dawn kollha l-frażijiet li juża San Pawl. Fi Kristu, il-kelma fi Kristu, en Christos, San Pawl jużaha 164 darba. It's his term, it's his way. Biex jispjega dan kollu li qed nipprova ngħidilkom illejla, San Pawl kien jgħid biss din il-frażi. Aħna fi Kristu iktar milli ta' Kristu. Jekk aħna fi Kristu, tfisser għadmilna l-pattern kollu, għamilna l-magħmudija sew, għexnija, dħalna fil-passaġġ, għexna l-parabbola, jekk aħna fi Kristu, aħna ħolqien ġdid. Il-magħmudija hija l-bieb ta' dan il-misteru. Is-sens tal-magdmudija huwa dan il-misteru, eh? Tmut, trid tmut biex tgħix. San Pawl huwa l-mistiku ta' tbatija jsejħu l-uġieli, mistiku ta' tbatija u l-uġieħ, għax jisu jesaġera żejjed fuq l-uġieħ u tbatija u dan kollu, eċċetera. Imma jaf li m'hemmx triq oħra. Ma hemmx triq oħra. Inutli tipprova triq oħra għax ma tasalx. Għana ġan għalakom bieċoħra, għan nispicċa billi billi eh, nejnkom taslu għal Ismaw kemm sabiħa di. Dan huwa summary, din hija summary ta' dak li qed nipprova ngħid. Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, Missier il-ħniena u Alla ta' kull faraġ. Huma kliem sbieħ ta' ma naqrawhomx. Nidraw naqraw it-tieni qari fil-Ħadd u naqraw biċċa żgħira u ngħidu li suppo m'għandu x'jaqsam xejn mas-suġġett, il-qassis qabel ma jprietka fuq San Pawl iprietka, jgħid il-Father Karm, jipprietka fuq il-Vanġelu u qatt ma tajna kasu. Hemm ara x'jikteb ta' ara x'sbuħija hemm. Alla Missier il-ħniena u Alla ta' kull faraġ. Hu jfarraġna fil-hemm kollu tagħna biex aħna, permezz tal-faraġ li bih Alla jfarraġ lilna, lili qabel ma nitla' nippriedka, jfarraġ lilna, inkunu nistgħu nfarrġu lil dawk kollha li jinsabu f'kull xorta ta' hemm. Bħalma joktru fina s-sofferenzi ta' Kristu, hekk ukoll permezz ta' Kristu joktor fina l-faraġ, in-ninżul u l-qawmien. Il-mewt, qed jitkellem fuq il-mewt u issa qed jitkellem ukoll fuq il-qawmien. In-niket tagħna jservi għall-faraġ u s-salvazzjoni tagħkom. Jekk nitfarrġu, dan iservi għall-faraġ tagħkom, li jaħdem fikom biex ikollkom il-qawwa tissaportu s-sofferenzi li nissaportu aħna wkoll. B'hekk it-tama tagħna fikom hi dejjem qawwija, għax aħna nafu li, kif intom qsamtu magħna s-sofferenzi tagħna, hekk ukoll taqsmu magħna l-faraġ. Il-kelma sofferenzi jitkellem fuq dak kollu li huwa nżul, fuq dak kollu li huwa mewt, u l-kelma faraġ huwa fuq dak kollu li huwa tlugħ, fuq dak kollu li hu qawmien. Hekk maħduma. Ma rridkomx ma tkunux tafu l-aħwa bit-taħbit kollu li ġi fuqna fl-Asja, qed nitkellem fuq il-prattika, fuq ir-realtà, bil-taħbit kollu li qed jiġri bħalissa fl-Ukranja. Ara tkomx ma tkunux tafu. B'dak kollu, bit-taħbit kollu li jgħaddu il-pajjiżi tat-tielet dinja, dawk li m'għandhomx vuċi u li jiġu mgħaffġa minn nies li għandhom ego kbir jgħixu biss bil-limiċ ta' sarks biss, m'ara tkomx ma tkunux tafu bi dan it-taħbit li ġie fuqna fl-Asja. Konna magħfusin iżżejjed li ma konniex nifilħu u konna tajna qiesna minn ħajjitna. Pawlu qed jitkellem. Iżda ħassejna fina s-sentenza, iżda ħassejna fina s-sentenza tal-mewt, biex ma nittamawx fina nfusna, iżda f'Alla, illi jqajjem il-mejtin, mhux qed jitkellem fuq wara li jindifnu fil-qabar, qed jitkellem fuq is-sofferenzi, fuq ir-realtajiet, fuq it-tbatijiet, fuq il-mewtiet illi inti tgħaddi minnhom kontinwament fil-ħajjer. Din hi għalija, din hija summary qawwija. M'hemm xejn, għal Pawlu, m'hemm xejn li ma jestax jiġi salvat. M'hemm xejn li ma jistax jiġi maħdum mill-ġdid, imġedded, imqajjem. Kollox, kollox jappartjeni għal Kristu u kollox ser jgħaddi minn dak kollu li Kristu għadda minnu. U kollox ser iwassalna għal dan. Kollu suq hu tagħkom. Din hija meħuda mill-Ittra lil Korinti, l-ewwel waħda. Kollox hu tagħkom. Xi tfisser? Kollox hu tagħkom. U intom ta' Kristu, u Kristu ta' Alla. Salva San Pawl, Kull ma qed jiġri, il-ħolqien kollu, ir-realtà kollha, is-sens kollu tal-ħajja, b'dak kollu li ngħaddu minnu, l-istorja tiegħek se tagħmel dan kollu. Se tgħaddi minn kollox u se tkun ma' Kristu f'kollox biex at the end se tkun ma' Alla. Dan kollu, ħa naqra eżatt li hemm hemmhekk issa. Dan kollu, Dak kollu li aħna eskludejna, eskludejna ħafna affarijiet hemm. Eskludejna, kkundannajna, qtajna minn magħna, keċċejna, separajna. Eskludejna kull kelma, ħafna affarijiet. Dak kollu li aħna eskludejna, Ġesu, inkludih. U ttrasferih. U, u, u, tieqaf xi hemm, eh? Ġesù, inkludih u ttrasferih. Għalija din hi l-aħbar it-tajba, qed naqra żaċċenna fuq. Din hija l-aħbar it-tajba li ħafna drabi aħna ma nippridkawhiex. Ma nippritkawhiex. U minflok pritkajna sistema ta' minflok x'għamilna? Pritkajna da' sistema ta' min ħaqqu jidħol ġenna, min ma ħaqqux jitqarben, min se jmur il-ġenna u mhux min f'Ġesù Alla juża kollox anke d-dnub tiegħek. Anke l-iżbalji li inti tagħmel. Għalhekk Alla kbir, inkella żgħir. Skużawni dejjem nuża din l-espressjoni, inkella purċinell. Alla ma jagħmel f'kapaċi jagħmel xejn. Le, Alla juża kollox, Alla jittrasforma kollox, Alla jġedded kollox, anke d-dnub tiegħi stess u l-iżbalji tiegħi. u jħoddna għandu. F'Ġesù, Alla ħlisna din qawwija li ħanajt issa forsi għal xi wħud minnkom kważi skandlu. F'Ġesù, f'Ġesù, in Jesus, f'Ġesù, Alla ħelisna minn kull reliġjon. Illi qed jitolbok tagħmel xi ħaġa biex tersaq lejha, jitolbok tagħmel xi ħaġa biex tagħmel titolbok tpartat u tbigħ. Kull reliġjon titolbok tpartat u tbigħ. U Ġesù jidħol fit-tempju u jeqleb kollox. U jgħidlek dan mhuwiex post tal-bejħ u tpartit. Ma tista' tixtri xejn mingħand Alla u ma tista' tbiegħlu xejn lil Alla. F'Ġesù, Alla ħelisna minn din it-tip ta' reliġjon. Bħala reliġjon, bħala bżonn biex naslu għand Alla. Le, Hu fetaħ il-bieb tal-ġenna beraħ. Tibżax, din hija l-aħħar l-aħħar messaġġ tiegħi għalikom. Tibżax tmiss il-qiegħ. Għax hemmhekk tħall tħalli lil Alla jibda iġorrok. U minn minn minnkom għax naf xi stejjer hawn ġew. Minn minnkom għadda minn esperjenza ta' qiegħ. Minn minnkom miss isfel net jaf. Il-mument ta' meta kien mġarr minn Alla. Jekk titkellem hekk hemm barra, jien miġnun. Jien baħnan. Qed, tafx qed ngħidilkom jien? Aċċettaw id-difetti, l-iżbalji, aċċettaw il-mard, aċċettaw id-djufijiet, aċċettaw l-uġigħ, aċċettaw ir-realtajiet kollha umani, aċċetthom u ħaddanhom miegħek. U żgur li ħa jgħiduli blaħk. Aħna nidhru boroħ boroħ fi Kristu, skont it-teoloġija ta' San Pawl. U għax nidhru boroħ, ivvintajna teoloġija bażwija. Ivvintajna teoloġija differenti. Bdejna nippritkaw affarijiet li mhumiex parti mill-aħbar it-tajba. Jien m'għandix problema nidher iblah fi Kristu għal din id-dinja. Imma huwa b'dan il-mod biss illi aħna se nsalvaw. Huwa b'dan il-mod biss illi aħna ser nerġgħu nitwieldu mill-ġdid. Kemm tieħu gost toqgħod bilqiegħda ma' xi ħadd, għaddej minn tbatija kbira, fis-sodda għal 35 sena, Hu għandu entużjażmu u enerġija ikbar minn tiegħi. Kif tispjegaha? Niltaqa' ma' xi ħadd għadu żgħir illi miss il-qiegħ u kien baqgħalu tliet passi oħra għall-mewt u ġara xi ħaġa u b'xi mod Inħeles u reġa' ġie lura u jibda jgħix u jgħid issa qed ngħix. Meta qabel ma miet wieħed mill-ex old boys tal-iskola tagħna, tfal li tafuh għaliex hekk għandu ċerta qawwa anke mill-imħabba, il-ġenituri jimbuttaw Jerome, hemm smile for Jerome, hemm ħafna attività. Meta intervistajtu fuq ir-radju ftit qabel ma miet, u għedtlu tixtieq illi terġa' tmur lura minn meta bdiet din l-istorja, għax konnilna nitkellmu xi siegħa. Tixtieq terġa' tmur lura meta bdiet din l-istorja u kbirt? Imma mingħajr din l-istorja, mingħajr il-kanser, mingħajr mingħajr l-uġigħ, mingħajr it-tbatija, mingħajr qtigħ ta' qalb, mingħajr. Xiex qalli? U nerġa' nkun baħnan kif kont? Le ta. Dini ħafna sbar. Dini ħafna qwa. Din ħafna aħjar. Qalli, ma nafx kemm baqali ngħix, ta' jew sena, jew tliet xhur, jew tliet ijiem, ir-recording għadu għandi, jew sena, jew tliet xhur, jew tliet ijiem. Ma nafx. Mhux importanti. Li naf li bħalissa qiegħed ngħix u issa u jien qed ngħix ħaj, qed ngħix kbirt, qed ngħix, fi kliem ieħor kien juża qed jgħid qed ngħix irxuxtat. U Jerome miet irxuxtat. Li qed nistidinkom tagħmlu hu dan li tmutu qabel ma tmutu. Darba kelli eżerċizzi semmejthom hekk. Li tmutu qabel ma tmutu. Għax jekk tagħmel dan, tibda tgħix. Jekk ma tmutx, ma jgħixx xi ħaġa ġdida fik, u ma tgħaddix mill-pattern ta' Ġesù Kristu u ma tkunx parti mill-ġisem ta' Kristu li jissejjaħ il-Knisja. Ma tkunx parti minnu. Tkun parti minnu biss meta tgħaddi minn din l-istorja. Please, tistenniex sal-mewt, għax fil-mewt se tiġri. Fil-mewt vera ser tiġi din. Imma jien qed ngħidlek tmut qabel ma tmut. Kif, Father, in, ta' ħallejtna f'tlett ijiem hawnhekk. Daħħaltna f'din l-istorja, ħarbattilna moħħna. Ha, saqsejtilna ħafna mistoqsijiet, jew poġġejtilna ħafna mistoqsijiet. Jiena għedt biss x'fhimt li qed jgħid Pawlu, għaliex Pawlu ra dak li qal f'Ġesù. Kollox jinsab f'dil-misteru. Dan huwa dak li ħa niċċelebraw nhar il-Ġimgħa u nhar is-Sibt filgħaxija. Jekk tiġu hawn se nġeddu l-magħmudija tagħna li jfisser ser nagħmlu din l-għażla, l-għażla tal-mewta ta' dak li hu falz fina, ta' dak li ma jagħtix ħajja, ta' dak li jġegħlek tgħix f'illużjoni, mingħalik int ok, għaliex kulħadd jidħaqlek, għaliex kulħadd jifraħ bik, għaliex kulħadd. Jalla, jalla l-ferħ tiegħek ikun ferħ vera u imma imma dak li hu vera huwa dak li int fi Kristu. Dak li hu vera huwa x'jara Alla meta iħares lejk. Dak li hu vera huwa dak li ser tidħol bih wara l-mewt fil-preżenza ta' Alla. Dak li hu falz, dak li hu bla sens, ħa jmut hawnhekk u mhux se titla' l-ġenna bih. Imma aħna kollha se nidħlu l-ġenna għaliex dak kollu li hu falz, mhux vera, ħa dak mhux vera ma jkunx hemm, se jisparixxi. U ser nidħol bl-image ta' Alla fija. Meta naċċettak, jien se ngħix u nikber f'dil-preżenza u nagħmel mixja sħiħa oħra ta' ta' realtà ġdida illi anke wara l-mewt Alla se jgħaddilna minnha għax dal-pattern b'xi mod ser iseħħ. U anzi, ser iseħħ żgur.